chikitii ndikuziva uripo negosti rako you are here negosti rako wanzwa chikiti uri pano uri kutondiona izvezvi waiseka pfambi he nhingi hure he madhambosi hure he ana mai maketeni he uyo maidheko he chichi iwe uri tarisa chako chisina brain chauri kuita chikiti ive chikatsi chemusango ive chako chauri kuita chinonzi chii imajini chikiti ndachisendera because changa chanyora tsamba yake kati rabada ndobva ndamusendera kuuya achinyepa ende chikiti unoziva ndoziva uchipenga but kunyepa futika uri kunyanyokuwanza ita uchikulimita muri kunzwa ndachisendera maaudio muri kunzwa chakunyepa tanzi ndasenda newe number apa apa kupusa kwaunoita ka unenge uchinyepa pav eleven yemachatsi yainenge iripo ndangokuudza zvinoenderana newe nezvaungaonyora chii pavanhu wanzwa uchiti hechi here iwewe wakuzvinyanya wakuuya kuhama dzemurume uchiti iwewo chikiti kwana iwewo since panapa ndaa ndakambotaura nezvehama dzaobina asi kana uchida kuti nditaure nezvadzoka ndakuchitaura manje handiti because apa wanyepa pane vese vanofollowa malive angu did you ever hear me ndichitaura kuti eh, maiguru vanhingi ndakataura zvevakadzi kuti obin ane mukadzi e, asi iwe sezvo uriwo wataura wega udoti tichitaura nezvazvoka chimira ndikuudzi mukadzi uyoyo wauri kuti nhingi atinombotaura nezvake ndotomuzivawo zvangu because nyaya dzakewo ndakatodzinzwa udhara pandoudzwa makuhwa yaya aobina do you know kuti mukadzi iye wauri kuti hendi maiguru atongoriwo muzimba anonzi winet uri kunzwa atongonziwo winet akangowewo mujoni achikiyakiya achitodiwo ndobva angosangano nemunigeria munigerian mukoma wechi waobina wako chauswe but sezvo uri kuda kuti tichitaura nazvo because ina sinotaura nezvazvo of which iwe unozoda kuti nyaradza sinyaya ndione unge watanga nadzo panapa pasocial media tozokuudza zviri kuenderana nazvo haudi kuudzwa uri kunzwa wakunyepa iwewe kuti hanzi ndakanhingirikina chihera vakati hama dzemurume uri kuziva kauti relationship yauri iri kusheka you know the truth thats why nhasi hanzi ko zvine basa rei nhai iwe futseke duzvi mhani iwe unonzi funga iwe fungai raisi duzvi uri kutsvagei panapa ndimi mbwa dzandu like type yemunhu uyu ka uri mbwa iwe wofunga iduzvi mhani iwewo hanzi zvine basa resi ka kana usingade makore utsvage pana pa idiot uri kunzwa idiot duzvi uri kunzwa pane nyange abuda chitaura achinyepa kuti hanzi chihera ataura kuti ye hama dzemurume wangu siya uri kuziva kuti relationship yako ndeyekunyepa yaforcing it uri kumanikidzira rudo rusipo uri kunzwa ndosikawo kunyepa kuti since vanofollowa malife ndakambotaura nezvehama dzanhingirikini handina asini sezvo wandituma kuti nditaura nezvazvoka iwewe kachimira ndikuudze kungoti zvisina unyanyowanda because wauri kutaura nezvake uyoyo hatombos involved but kungoti uzive ndikumuziyaka mira ndikuudze anonzi winet uri kunzwa ndiwinet ane vana nemunigeria vana vacho nainenge two here unge three thats winet ndomuziya muzimba akarohwa nemunigerian ende hatosi munigerian mukadzi yatoriwo muzimba akangofanana nesu uri kunzwa saka chiregedza zvakuda unyepera udzungaira uchifunga kuti hatisi kuziya ndikuziva every movement yako switi uchitaura kuti hanzi handina chandoziva because ndiri munhu weguwa ende unoziva why ndiri kuramba ndichita guwa nezvako vanhu vari kuti henzi why ndiri kuramba chidaro because iwewe ka ndaifunga kuti wakamakowo vanhu vanonyepera life ngeimi paya pawakambotifonera uchindiudza kuti mupa mamadhambusi hamusi mavo nenge kuti ndandakomenda kuti mupa mamadhambusi makanaka ukandifonera ukataura kuti mumba imomo hamusi mavo ndemasisi vavo uri kunzwa it means aumind a business rako kana zvaakwako iwo zvovava kwashuga zvotapira kwamunyu zvovava wanzwa indoita makuhwa emunhu wese handina kuti ndachikiti ndiandoita sei kutaura kwaunombondipa makuhwa tichitaura nezvevanhu vawaindipa makuhwa ka pain yavanongonzwawo vachitifumurwa ka ndo pain yauri kufanwa kungonzwawo uri kunzwa kwete nekuti iwewe zvauya kwauri wakutaura kuti hanzi hee zvino hee nyarara hee mind your own business unonyeperei uchitiuyira pasocial media uchitaura zvinhu zvekunyepa tozozvidaira woti hanzi tirambe takanyarara fok off tisi vana vako mhaniwe tisi vana vako mhaniwe chikiti apa uri nyepoti pamba pa peboyfriend yako paobin apa wanga wakagara wakanga mwa wakubuditsa foni nemistake pakazara mashitsi ma, ma emugest house akawachwa angari paline up aunyatsoongorora usati wanyepa kana uchinyepa make sure zvinhu zvese zviri in order wanzwa make sure zvinhu zviri in order unyeboti pamba panhigirikini but paguest house pari kuonekwa kuti paguest house hanzi ko iwe zvine basa rei iwo wausvika panapa zvine basa reiwo zvandiri kutaura kana zvisina basa iwe uri kutsvagei papeji rangu duzvi uri kuda kakutira kuti kana wazonyatsooramba relationship yako uda kuhwanda nini kuti chera aumo murelationship kudanana wega switi uri kudanana wega wanzwa uri kudanana wega zvese zvauri kutaura tichasangana pakati zvawataura kuti it wont end well ka tichasangana pakati munozoti pane umwe ndorodo zvikombiya nesister yangu yawakuona ndanetsana neufunga kuti you can do anything that one mukadzi waunongwana ndakanetsana newewa sheis my sister ukangoziva ipapo unogadzirisika kuti ke nereaction ne, ne yangu pauri nepasister yangu ka zvinhu two zvakasiyana uri kunzwa inzwawo vari kutaurawo izvozvo avanzi ah, iwe makulate ukamira pana painini newanonzi akatsvinda ndiyani iwe makulate wedu zviro iwe duzvi iwe anonzi akanyanya inini newe ndiani chikiti at the moment unozviti uri celebrity you send me message uchiti handisi celebrity uda kuchita celebrity handaumboya ndakati ndiri celebrity ini handisi celebrity ndiri munhu wemakuwa handisi celebrity iwewe neucelebrity hwako ka kana uchida kuti ini ndizobhilivha kuti uri celebrity siyana negame yako yekugezera mubhaketi gezera kamtab siyana negezi yekukena yekugezera mbhaketi siyana negame yekutenga madomasi edhola wakanyanyaka but unotenga madomasi edhola everyday unodii kugara wangotenga madomasi emwedzi wese zvinoita macelebrity wakapenga uri celebrity waiwe uchitenga nyama yekubika musiwoyo usingatenge nyama inogara iri mufiriji inonzi tora nyama yekati tibike unorarama life yetsaona apo uri kuzviti uri celebrity uchitsvinyira inini inini newe ka takafanana different iri pakungoti iwe the moment wakatenga mota nemari yeraundi yausati wadzorera wa wakazadzawo impowo nezvinhu zve neproperty yaunobata uchinzi kuadvertise kuti ndipe ndikuadvertise mondipa chakati yevanhu vari kurohwa nehana newe hauna chinonyoshamisiriwo chekuti ndingarohwa nehana different yandakasiyana newe ndeyekuti iwe unosimagula nyini yako uchienda unotsotswa chinhu kanyini kako kakaora kudurban uzvil musuri wakaita kuzvipaninira pakakona kemukicheni hee obhina ane zvinhu zvese hee adaiwo iwe futseke iwe duzviwe mhani iwe duzvi rako mhani chikita ino ukantarisa izvezvi maziso afather kete haana love taura izvenya haana kana rudo wakadzokera kakunomunyengerera kuti vanhu vaprove kuti vaprove kuti uchabuda mari uchida kuprova vanhu wrong Sha ahuna laki rekudiwa ahuna laki rekudiwa kanyini kako kasvava shamwari kasvava kutokawedzera ngirini nekungogara ukakagarisa mundege zvimangirikini zvinonzi chii izvizvi zvindege zviya zvezhara zviya zviya kwira kandege ka ndopa mabhazi aya anonzi machiya yanokwira maye madhoira aikwira namhamwadei duzvi rako yoo kuda kufamba pawaitaure iwewe uchitaura kuti madam bosi ihure uchimenshena father bosi pa, pa, pa, pa life yenyu yamunenge maitira nekutukana kwauri wakanga wanga watukana nafather bosi hanti wanga watukana nataira nhasi iwewe ndiwakutora kuti hanzi musainvova vanhu vari innocent vanhu vari innocent vawaitukirira pawaitukana nanamai maketeni pawaitukana namai decoration uchibuditsa varume nevakadzi vari innocent vana mai vevanhu vari innocent vako ivo vakanga vataurwa nani kana zvakwako hanzi mavara angu azarevo duzviwi mukadzi uyo uruti ndataura nezvayo ndisati ndototaura nezvazvo asi kana uda kuti nditaure nezvake ndotomutaura nezvake for now ka regerai ndimbomuisa paside because haapo pahondo dzangu newe iwewo anonzi winet i know winet ndotomuziva ende ti uri kunyepa kuti hanzi hee ndapinda parelationship yekuti unyadziswe nana obina obina akurambe obina anonzwa shona ndakangotaura kuti ane mukadzi ndo anything chandakataura nezvaobina kuti ane mukadzi ari kuuk then kuno kusouth ane mukadzi pepa wife yake musouth african wanga akaroora atori muhombe kwaari iye obina akarambwa rafu nemukadzi yeye atori nevana vakomana two obina nemusouth african uri kunzwa ndo zvanga sanda totaura zvandakuda kutaura uri kunzwa hanzi chero asiri kudiwa handitii mari yake iwo chero ndiri kunyeya hanti nditiri papeji pangu iwe padoni duzviwe pano hapasi papeji pangu ndikuitira makuhwa papeji pachikiti ndikuitira makuhwa papeji pako hereyo dako ndakataura one two ndakataura inini ndakangotaura ndikati murume waobi obina nemukadzi musouth african akanga ari muhombe kwaari zvavo zvemanagent zvekutsvaga paper wife pamwe icho chichinge tichida kutoitwa paper wife wekuzimbabwe muri kunzwa ana pepa wife wane vana two akarambwa harafu akabuda asina chinhu ndosaka wanzwa izvezvi nekuchinja samagest uchingonyepa kuti ndiri mpamaobina nezuro mukanotarisa live iyoyo kaasati aidhilita kana idhilita endai kumaplatforms kakatadza kubaya microwave chichiti hanzi ndoda kudya nigerian food chakutokonya tokonya chimicrowave bva atadzi ndopaakatanga kudutira koko munhu wechikadzi veshe kuti wai uri kuita mbiri yekunzi kanyini kako kakaora munhu wechikadzi akambomwa koko koko ndevarume duzvi iwe hanti wati uda undiwachisa tangira ipapo uchandiwachisa ipapo une speed iwewe pawaitaura magosipi ese uchiincluda hama dzana madam bosi dzisina unombobvira dzakanetsana newe uchiincluda murume wako uchiincluda vana lolo uchiincluda vamwe vese avo waibatira hama dzavo uchivainluda iwewo nhasi nekuti zviri kwakwe iwewe wakutanga utaura kuti hanzi musataura nezvangu pawaindipa makuwa wakuti hanzi ndiye ndabhadharwa how do you know kuti ndobhadharwa kana usina umbobvira wakandibhadhara how do you know kuti ndinobhadharisa makuwa kana iwewe usina umbobvira wakandibhadhara kunditaura kuti ndobhadharisa makuwa unozviziyaka muzivi wenzira yeparuvare mufambi wayo manje musouth african wauri kuda kunhingirina chako mutorera chinhu chako chawachiswa zvako masouth african anokugadzirira saizvo uri kutorera murume chida kuimimbuinvova iwewe ndiwe uri kuda kutoti titaure nezvavo vanhu ivavo remember vanhu vauri kuisa hama dzemurume dzauri kuisa pamasocial media havapo because havapadi iwe nenyebvepfepfe kuda kuti unzi unodiwa kudzinza rese ndozvawaita futi poidanana nechikomana chemandebvu ichi unoda kungodzi unodiwa nedzinza rese what's so special about you dako iro